Kor Yecu Kricito ber ludito wa weng. An angeyo ni jo wa nining i pole gudyere adyera. Wa jo ma kono lumok tam, wa lumini tam, wa ja jo ma tye i secretariat pole gudyere adyera. So jo ma nongo gimito gudyere bene pud giromo dyere. Nyinga kilwongo ni Aol Betty Ochan, atye lamemba me palament pi ma cung pi lwak me Gulu City. Nongo dong tye Acholi weng pien Achol City the City of Acholi. Me acel, an amito waco ni nimeno ka onongo twere ludito mogo madongo dongo macalo ladit lawot ma okato woko, Omyero kimed ka nongo lok ki botgi. Aneno jami mogo ma woto i social media, jami ma pe konyo waco kwan. Ci social media platforms pa coli kiket en jo madito i eno ni jami ma konyowa, pwonyowa wek en aye obed ka wot i platforms ma kiti eno, jo ma giromo timo research. Me aryo, amito wacci ni can bwong tutwal i Acholiba. Can bwong adada. Kadi wa lawum, lawum mo ame ma ame cito ka leb Saint Maurits, kibolo latin mo i doggola i Kanyagoga. Lwokke omaka matek, abedo ka kubbe ki police ci kigamo, awinyo kikelo i Watoto, kiketo mere i box ci kiteno. Ngo ma miyo gin ma kit enoni timme? Yam wawinya awinya ki i lobo pa luloka, kombeddi dong oo botwa kany. Can tye matek, ci dong lok me ribbe tye mere lip service ki lok me dog. Ento peya atye ka nyutte matek tutwal. Myero waribbe wabed lugwok pa luwotwa. Kadi ka bed can tye, ka wan waribbe matek, ci waloyo can. Amito miyo labol lok kom kwan. Tye latin awobi acel lago obedo ka ogoyo cim obedo ka kok bota ce dong en lok man me dero pa kwanne bene mito watem niang dong lokke dong ocako konyo litino pien ka pud peya ocako cake wa wene onen ma kwane i UCU be pe angeyo kome wace ni en etye one of the best students ento dong University dong owaco ite ni pe dong giromo proceeding ki en. pien pe dong romo culo cul mo. Omyero dong otim apply in four dead year. Dong tye ka koko of course tye ma kiti eno ni wan macalo members of parliament nongo bene tye ma cing opongo dok bene tye ma nongo tek adada. Ci dong awaco ki la awaco ki onera wacci ni latinna kwan is not the end of life. Ka dong mitte ni itim applying for dead year, you apply but keep your life, guard your life jealously. Pien iromo bene pud kwan ka idwogo, iromo leng i sura pa Jim, iromo neno kit yo ango ma myero gicakotte i kine. So lok me kwan bene leletyenowa mapol gitye ka nongo. Peko madwong gimito kwan ento nongo yo mo pe. So dero pa kwan omyero gicak neno kit ma myero gikonyo kwede lutino-ni. An tyeka tye ki cente manonok ma bene nongo amiti ami. Kare canggi ba olo alip acel acel acel acel ka gubino en ni ka cokke ki kweyo. Ka dano bino kwede, woti joke, woti konyo en gin jo ma nongo gitye marac adada, desperately, i lok me kwan eno-ni. Co acel abimiyo alip miya aryo ma an atye kwede pi jo me dera pa kwan mo bino dok gang alip miya aryo ki bota. Amito bene awac ni mac botwa i Acholi. I Acholi kakak mac dong ladit mac dong tye la. Mar tye pien ki generatory pi aswa ka cat, aswa one and two, meno generation, ki dong ka ma dong ki miyo waco transmission tye ka wot, ki substations bene dong tye, i omiyo nine wa i kor kayo watye ki substation. So, wamito ni wubed ma cocek malo ma romo bedo ma romo nwoyo cukwa, cukwa matino twero. So, man dong tye ni, me agikki, waromo loko lok matek adada pi kwan. Ento ka dong pudi waweko litinowa matino tino-ni ma gudongo i camps,

ma gitito i miti ni kimar. Kogwok adwogi me mar maber. Adwogi me mar aye dong licen ma Lubanga aye miyo ma pe kiromo wilo ki i dukan. Co tic pa acoli bene omyero obedi me lok matek bot litinowa awobe ki anyira. Gugwok litino ma Lubanga minigi wek kara litino meno nongo bed litino maryek. Dok ka owaco tyeko weng, ka wacako feeding gin ki i nying maber, kare ma nongo Adam ki tye ka yobone matek-ki, mwaka zero ki six, omyero wanen ni meno litino kiminigi the best feeding and the best, kiminigi pwonye maber, laboyo, lok meno tye dwong. Ci wek aloko gin kumeno obed ticwa weng, ka kiromo bino ka gamo ciling alip miya aryo me tero ka kwanni, ingeyo ni litinowa mapol gitye ki peko me kwan mapol. I nino mukene tye wabimiyo ki lucoyo pi dyere, an Bishop.